Reit, dyma ni. Dwi'n mynd i feirniadu chi nawr. Llongyfarchiadau i chi gyd, um, blant Ysgol Henry Richard yn Dregaron. Ie, sy'n yr ysgol yn Dregaron hefyd. Nawr te, fi'n gobeithio bod chi wedi cael pas capus hefyd. O'ch chi ddim wedi bwyta gormod o jocled. Felly, dyma ni te. Nawr te, yn gyntaf, fi'n mynd i sôn am y darlun neu'r peintiad o'ch chi wedi wneud. Yn gyntaf, fi'n mynd i roi dy wobr i Eva Yim Jones am dy ddafad textil ac acrylic. O'n i'n wir yn hoffi hwnna'n fawr iawn. achos o ti wedi creu ansawdd hyfryd gyda'r lliwie ag o tyma bach o gymeriad i'r ddafad hefyd. Wedyn yn ail, fi'n mynd i wobrwyo Li Cheng He, fi'n sori os taw ddim fel na ti'n dweud e enw di, ond fi'n credu falle taw e. A ti'n cael dy wobr, ail wobr am y tirlun nes di wneud. O'n i wir yn hoffi'r ffordd o ti wedi gallu yn dy lun dangos bod ti'n gallu mynd mewn i'r llun, dros y bont ac ar hyd yr hewl a'r mynyddoedd. Mae hwnna'n rhy- bwysig iawn pan i chi'n trial cyfleu rhywbeth mewn tirlun, bod chi'n gallu mynd o fan hyn draw i'r pellter. So oedd hwnna'n dda iawn. A wedyn yn drydydd, fi'n mynd i roi'r wobr i Audrey Henry. O'n i'n hoff iawn iawn o dy lun di o'r dŵr a'r cymyle a lliwie hyfryd, felly da iawn chi i gyd. Wedyn yn ail fi'n mynd i sôn am y cerflun tri dy. Yn gynta fi'n mynd i roed y wobr i Mali Jones am y neidr. Da iawn ti. Beth o'n i'n lico ambyti hwnna, o' ti wedi defnyddio rhywbeth bydde rhywun yn taflu bant, felly o' ti'n ail-gyrchu rhywbeth. Mae hwnna wastad yn rhywbeth da iawn i edrych mas amdano. So chi'n lle gweld rhywbeth, o, lle taflu rhywbeth, allai wneud rhywbeth mas o hwn. Felly, da iawn ti. Wedyn yn ail, fi'n mynd i roed y wobr i Efa eto! Ti'n dda, ti'n gwybod, Efa. Efa Iym Jones. Y llun nes di wneud, yr um, darn nes di wneud o Henry Richards. O'n i'n lico hwnna'n fawr iawn gyda clai. Da iawn, bach o hiwmor ynddo fe, fydd gyda'i farf fe. a wedyn yn gydradd drydydd, fi'n rhoi gwobr i Lleiki Iym Jones ag Annabel Bullman. Oedd y mochyn o ti di wneud Lleiki yn hyfryd, o'n i'n hoff iawn ohono fe. Ac Annabelle, nes di wneud campwaith gyda dy holl golygfeydd o Dregaron. Da iawn ti. Nawr te, fi'n mynd mlaen i sôn am y llun digidol. Yn gynta, fi'n mynd i roed y wobr i Lleucu Jim Jones am y patrwm o ti wedi creu gyda'r oren a'r gwyrdd a'r porffor. Oedd hwnna'n glyfar iawn, a fi'n credu bydde ti'n gallu neud papur wal mas o hwnna, ma' fe'n wych. Yn ail, fi'n mynd i roed y wobr i Mali Jones, o'n i'n lico dy batrwm pinc di, t'ma' bach yn fwy um, mwy na lliwie, ond oedd yn dda iawn, achos fi ddim yn neud pethau uh, digidol fy hun, felly fi'n canmol chi'n fawr iawn. A wedyn yn drydydd fi'n mynd i roi dy wobr i Blake Pool am y ti o ti wedi tynnu llun. Beth o'n i'n licio bod y cefndir yn ddu ac o ti wedi dewis lliwie llachar neon ac oedd e'n oedd e'n neidio allan ato ti fel yna. Felly oedd hwnna dda iawn. Okay? Ac yn ola fi'n mynd i sôn am y categori ffotograffiaeth. Yn gyntaf fi'n rhoid y wobr i Cain Davies, y machlud. Waw! Dyma beth oedd y ffotograff. Pen i gamp. O ti yn y lle iawn ar yr amser iawn. Achos mae'r adlewyrchiad yn y dŵr yn hyfryd a wnest ti ddal y gole a mae'n rhaid bod ti'n meddwl waw mae hwn yn bert. Wnest ti dynnu llun, felly da iawn ti. Ac yn ail, fi'n mynd i roi dy wobr i Eve Hollinshed, y llun nes ti gymryd o'r iâ. Sa i rioed wedi gweld iâ fel na o'r blaen. Oedd e'n, waw, oedd e'n drawiadol tu hwnt. Ac yn drydydd, fi'n mynd i roi dy wobr i Ayla Evans, Nawr, y llun wyt ti'n cael y wobr amdano yw'r alerch. N- yr un cynta nes di anfon. Mae'r un gynta, mae'r alerch yn wyn, wyn, wyn, a mae'r cefndir y dŵr yn ddu, ac wyt ti'n gallu gweld yr adlewyrchiad y plu gwyn yn y dŵr, a mae fe wedi creu ansawdd hyfryd ar y wyneb. Oedd hwnna'n special iawn. Nawr, fi isie llongyfarch chi gyd achos chi 'di neud gwaith bendigedig. Mae pob un ohonoch chi sydd wedi anfon llun ffotograff i mewn yn haeddu achos mi oedden nhw'n dda iawn, iawn, iawn. Os byth byddwch chi'n pendroni tybed beth gallai wneud llun ohono, Ewch nôl, edrychwch ar eich ffotograffiau yn eich ffôn neu ar eich cyfrifiadur a gwnewch lun o hwnna. Does dim byd o'i le ar wneud hynna. Drychwch ar y ffotograff, ail-newch e ar y bapur a rhowch lliw, lliw ynddo fe neu newch collage, ond mae hwnna'n fan cychwyn da, achos beth mae fe'n golygu yw bod llygad dda gyda chi. Felly, ewch ati nawr i dynnu lluniau o'ch ffotograffiau. Fi'n canmol chi gyd. Llongyfarchiadau. Hwyl!